Дьэти, эппитим дии умнуон суоҕа диэн, куттаммакка ыллыыр инигин? Сөп Лүүсэ, мин ардыгар эрэ куттанабын ээ Ыллыам диэн тылгын биэрэҕин да Биэрэбин Триҥ, алоо, тымныы оҕонньору ыҥырыаххыт дуо? Үтүө күнүнэн эһигини кытта Люся уонна Ваня Ивановтар кэпсэтэллэр. Биһиги эһиэхэ эҕэрдэ ньүөбэрин бэлэмнээтибит. Бэйэбит туруордубут. Биһигини программаҕа киллэриҥ эрэ. Итиэн сымайаннан анньыыр төлөпүөҥҥэ саҥараҕым буолта. Дьиҥнээхтии буоллаҕына бэйэҥ ылла. Эн тылгын биэрбитин буотта. Суруйуум биһигини Ваня тылын биэрбитэ уонна бэлэххэ миэхэ куобах маҥан уонна сакалаат, оттон Ваняҕа плюш эһэни онтон Ваняҕа плюш эһэни Харчаана куобаҕы уонна плюш эһэни көрдөөн бул эрэ Бу бааллар эһээ Чэ тойуом мин айаннаатым оҕолор күүтэллэр билигин онньуурдары хомуйуом

Кэмпиэттэрэ нэдиэлэ устата бартын тээнниэм, халлаан туруга олус үчүгэй, бурха тыал Дьэ, маладьыас, киирэн олор, итин. Арчаана, аста бэлэмнээ. Ээ, мин тымныыны сөбүлүүбүн, онно мин аһаабытым киилэ мороженое сиэбитим кремнаах, баахлылаах

Чэ, тойуом, хаал, дьиэҕин харабылла, киэһэ кыылларга, чычаахтарга, бырааһынньыктааҕы аһы тэрийээр, ол эрээри бөрөнү киллэримэ, кини кутталлаах

Өрүс диибин кэллибит туо бардыбыт дьиэбитигэр тиийэн суол көрдөххө Эһэчээн, мин сатаабаппын, тугу сатабаккын сатаан хаампаппын. Мин бэлэхпин дии. Көр атахпар хайдах сакылаат баайыллыбытын. кырдьык даҕаны көр маннык мин эйигин анньан иһим аттын эн салааскынан курдук Табыллыбат оннук салааска курдук.

Тохтуу түс. Мин билигин быһаарыам. Мин дьиннээх куобах буолбатахпын. Оонньуурбун. Холбуур мин баататтан, онтон кини мас кээбириттэн уһуллубуппут. Биһиги сиэниллэрбит. Айдахол сиэниллибэппит. Бу кулгаахпын амсайан көр, таҥастан оҥоһуллубут. Мин барыам барыта маннык. Бассыгыта меха маннык амтана суох куобах түбэстэ. Эн минньигэһи сөбүлүүрүҥ буолуо ээ, маны сиэ, бара маны сөбүлүөҥ Үрдүк суортаах, эриэхэлээх

Хаарчаана, бырастыы гын хойутаатымкар ойууртан кими булан аҕалбыппыт, кырачааннар мунан хаалбыттар «Оо барахсаттар, эһигини билбэтим дии, хайдах буолбуккутуй?» «Көр, мин куобах курдук этим, онтон билигин бэйэм да билбэппин туох курдукпун, онтон кини плюш эһээтэ» Билигин эһигини көннөрүөхпүт маһаһыыҥҥа турбуккутунааҕы үчүгэй буолуоххут

Кырдьык, кырдьык кучугоону. Сэрэнин хараххытыгар кирээрэй. Буоллун, биһиги харахтарбыт тимэхтэр. Тохтоон эрэ, тугуй бу Люсяҕа тымныы оҕонньортон. Биһиги бэлэхтэрбит. Холобур, мин ити Люсяҕа наммытым, онтон кини Мин эмиэ бэлэхпин бу көрүҥ Ваняҕа Тымныы оҕонньортон Биһигини сүтэрбиттэрэ Толкуйдаан көрүн сүтэрбиттэр Ай-ай-ай, ол аата Люсялаах Ваня бэлэҕэ суох хаалбыттар Мытыахтара суоҕа Кырдьык, матыахтара суоҕа. Биһиэхэ хайаан да бэлэх биэриэхтэрэ. Мин ону билэбин. Оттон ырыабыт тылын үчүгэйдик өйдүүгүн дуу? Эбэтим арыс өйдүүр да курдукпун, арыс өйдөөбөт да курдукпун. Онтон билигин? Билигин кыратык өйдүүбүн, ээччи, кыттыбатым буолуо Кыттыбаппын диигин? Оттон ким тылын биэрбитэй? Мин кыбыстобун ээ, уонна куттанабын, уонна дьиэбэр буолуохпун баҕарабын Мин эн оннугар тымныы оҕонньорго тылбын биэрбитим. Кини барытын суруммута. Уолаттар ыарахан да дьоҥҥут. Өйдүүбүн, өйдөөбөппүн Уэй, ким кэллэ, көр! Дьэ, үтүө киэһэннэн ким диэн ааттааххытый? Үтүө киэһэннэн Тымныы оҕонньор. Бу биһиги Люся уонна Ваня Ивановтарбыт. Биһиги ырыа бэлэмнээбиппит. Ваня тылын биэрбитэ уонна билигин кыттыан баҕарбат. Куттанар. Тылгын биэрбит буоллаххына, тылгар тур, чэ, эһиги ырыаҕытын күүтэбин Мин атахтарым куурбуттар. Онтон Төмөн мөссө да сииктээх. Мин санаабар, баатата элбэх быһыылаах. Кыдьык, баатата элбэх Ыксаан, ыксаан, түргэтиэхэ хойутаары гынныбыт. Эһэчээн сыарҕаны бэлэмнээ, кытаат, кытаат. Миэхэ оннооҕор биир күнүгэр саҥа сакалаат ыллылар. Көмүс суулаах, мин санаабар, куһаҕана суох. Күнүдьүк өссө ордук үчүгэй дии.

Тоҕо дьиктитэй, бэйэм укпуппун өйдөөбөппүн дии, Люсаҕа куобахчаан, Ваняҕа эһэчээн

Чахчы ыллынным Саргылаах санаабын салайан Алгыстаах тылбын этэ кэллим Сылтан сыл баай-талым олохтонуҥ Дьоллоох дьон буолуҥ Ситиһиилээх буолуҥ